and people wey dey launch clothes so the company na dem get this kind logo also we fit still make this logo of people wey dey sell clothes eh na how the logo wan go make we go like that so also make we delete this text wey dey here first make we delete am make i come this my text place make i delete the text na the next thing wey i wan do now for here sharp sharp be say make i import icon wey I wan use, um icon just be like image make I import, make I import am. E get one icon wey I wan use, so I go over to dis place, make I click import, make I import de icon. I don already make de icon down. If you wan know how I take create dis particular icon, you fit go learn am, but make I icon folder, make I show you de icon. Now, if you wan use dis image wey me use so, you fit still use am.

okay e don dey okay and next one we wan do be say make we change our size of this our canvas wey dey use canvas mean this this back place so now we we'll click this three dot wey dey over here make we go image size wey dey put image size for here so when we click where dey put image size make we come go this place wey dey put preset uh -huh. we we'll click custom

okay more we fit still reduce this one more reduce the height of the shape more still reduce the shape small you dey observe am you dey observe am uh-huh. na two one do na be this more reduce the shape small make e no too big so we fit press good so you see the shape you see am say this one now e dey somehow e big o but we fit try am if e go work na wetin me wan still do be say we wan chook this shape now for inside this bow tie

You understand so? Make we hit copy. You see, and they come give us another one for here. More come position that one too. More push am, push am, push am, push am, push am. We push am. No, you dey move slow, slow, man, move am fast. We push am, come die again. So now we need am make e move slow, slow. More, more, move slow, slow.

delete any line wey you no want. You press this place where they put for here, so you delete line wey you no want. So line wey you want, you carry am. Now this line na me wan use. And for up here, so most people line for here, more make sure say they dey equal. Uh -huh. One try make sure say e no pass this side. Now what you wan do now, make we off am.

small small small na wetin we wan do na this our white white line dey show we no wan make e show so make we hide our white white line why we wan take hide am so so observe this place wey dem put here this our layer tool we no dey use am well well for this video now make we click the layer tool wey dey over here so now if we don click the layer tool like this o we wan click this our mesh side now make i show una the step again join join maybe you no follow we click this side first

we make sure say we move both of them go back we don move both of them go back now wetin we wan still do be say we make sure say both shape they dey black we go color we put both shape for black I no even know where my black dey run dey go. Mo mo put the second one for black. okay both shade wey dey black you understand now now wetin we wan do now for this place e dey very simple make we save this thing as project why why e be say make we no forget in case we make any mistake we go fit come back to am so save am as project first before you continue from this stage so make we put am now make we put m2

Text now, we go over to dis text make I click edit, make I come tap di edit now come put di text wey we wan put now. So I come fit put Mister, so you see am so, see am so, see am so.

Let me move her corner. Let me move her corner. So you see am so? Something like this na now I wan do. So you just put am for there, Mr. Zale. Anyhow wey you wan put am, you just put am like that for there. Now, but for, for this case now, I wan make my own still big, small. So, ma increase the size, ma go test size. na one position am for center so you see am so e don dey okay but make we make sure say the emu and the misazele dey the same line dem no pass the same line make we go over to this place again make we use this one now make we tap this line wey dey go like this make we make sure say dem dey the same line make we make sure say e dey the same line say the line wey dem dey no too dey different

So see am so, we don dey okay now like that. So make we off this our this now. So we don put our metazele down down now for here. Simple and quick. So you see am so now wetin we wan do now we wan come put our name if we wan put our name now we fit put our name now for this stage but before we do that our name mo mo give our logo wey we don do colour you understand make we give am colour quick quick so we don finish this design like this so make we click am we give am colour if we want make we go over to texture then you click this texture place wey dey over here so you come fit choose any texture wey you want na me wan go where i dey keep my texture ma go choose texture now come

You see am so na so you come look but you see am you get the message say okay this emo see wetin e look o or see wetin the emo mean. You understand? Now for the Zale, mo go give am texture also. Mo go texture side. We'll do the same thing where we do. We'll go over my texture. They will choose texture for the Zale also. So make we give am this silver one wey dey here so make we put this silver one make we check how the silver one go take go. Okay so we see am make we make sure say we maintain ratio so na the silver one na im be this so na so e take go for inside so we fit use this one we fit still change the texture. Now the next one we wan dey do now na the background. Now more head over to our background side. To edit background, you say we'll go over to our background to where they down here. So so we get option to use color. If you want choose any color, if you use color now. So if you choose any color where you want for this side, should be if you just choose any color sharp sharp for here and you use them. Or if you go choose gradient, where be me say a mixture of many color. But what me like to use where we say I like to use image wey dey my picture wey dey inside my phone or I fit make am transparent. Dis one now e dey compulsory because sey all client go fit ask for their transparent one. Transparent mean sey e no go get background shebi. Na make we move on make I choose from gallery make I choose one image wey I think sey e go mature for dis video make I quickly choose am. So now I dey inside my pictures or choose from many many different images wey dey inside here. So I still get this background. Ah, this background, this background don tire for me sef. Don use am over many million times, but don tire for me. But I like the background, e dey very native. So we fit choose this background, you see am so e go come appear for am. So from here now, we come fit get anything wey we fit do, nothing we no go come fit do for here. We fit style our design as much as wetin we wan style am to. Mm-hmm. We dey very free to do any styling wey we want. Now, we don do this Mr. Zale. And the next one we wan dey do now for here, e dey very very sweet and very simple. Now, make we make sure say this our design wey dey golden, if we know say the design dey too golden, we no want am for this kind color, we fit still change am to another color. No forget at any time you fit still you fit still change am. So you fit tap am over here, you go still go texture and come here. You go fit tap this particular icon, maybe image, and you fit still go over to anywhere where you wan put am and you fit change your particular texture at any time wey you want.

put stroke na if you put stroke for around the body e go come dey more brighter na if i on stroke you see am say e go come dey more thick and depend on wetin you want of am you understand na you come know wetin you want from the mr zale but me i just want make e dey blur for background like that na the last one i wan do now before we emboss everything we need to add our watermark uh -huh. but me no wan emboss my watermark so i wan merge them first make we click here make we merge two of them together now sharp sharp

mm -hmm. we'll check when the 3d makes sense now wetin we wan do again now be say for this place where they put 3d we wan so darken am but make sure we increase the darken mm -hmm. make sure say the thing dey dark well mm -hmm. coffee still change light angle for one but that no be the most practical one come here now we go over to our emboss tool make we make sure we enable am and for enable am make we make sure say the intensity the light and the hardness dem dey hundred now we come need to reduce the bevel go four i don explain all these things before for my previous videos so make we position the light angle for where we want am so you see am so make the thing come take come out well now wetin we wan still do again na make we increase the size sharp sharp make we increase the weight and e don dey like this Now we still get option also to take rotate this one if we want. Now I'm gonna go over to our rotate right there. Here. Fit rotate and go anywhere one one rotate and go. But we fit use 3D rotate also. Take rotate and move go our x side. See am? We fit use and move and go x or y side depend on where we wan move our design go and depend on how you wan make it come outside.

Wetin I wan still do again, I wan still reduce the size again small. Make I reduce the size go twelve. E don dey okay like that now. Make I push am sharp sharp go down down well well for here. Okay, e don dey okay and make I still move am go come out small so e go show well for there. So na im be this. Na im be this for this video. The last part wey I wan do, if I wan do anything but the video don dey go far, I wan just make the video, I no wan make e pass fifteen minutes.

increase or decrease anything wey you want wey you think say e too much for the video na the video be that i will see una for the next video and no forget say if you dey save am dey make sure say e dey ultra quality so after you don save am for ultra quality you go make sure say the work wey you dey do come out well after you don print am